Salowmaleýkim dostlar biz bu gün üç oýnuň ýene-de bir täze sanyny täze studiýada dowam edýär. Hoş gördük. Biziň bu gezekki sanymyzyň myhmany Siziň kän isleg bildiren aktýoryňyz, režissýor, aktýor, ussat bir hem alyp baryjy, hem aýdymçy, aý garaz hemme zat şul oglanda jemlenende bir söz bilen aýdaňda Myratgeldi Mollaýew. Agam salowmaleýkim. Sag bol. Sag bol. Sag bol. Saňa näkasyn. Sag bol. Syýlap hormatlap geleniň üçin minnetdar. Ynha dostlar üç oýna kän ýazdyňyz çagyryň çagyryň çagyr Myrat gelsin Myrat gelsin diýip ine geldi. Indi gidiber agam. Boldy däl indi şu.
Sawa sag boluň sizede. Aşgabat Pride-yň kofesi bilen başlaly agam, bulam häzir energize berer. Indi Şertnemiz bilen tanyşmamsyz. Soň gördüňizmi üç oýny? Aý, indi ýaňy düşündirdiň-ä. Hawa, ýok.
Ýok, ol dogry. Özüň görkezdiň-ä. Ýok, ondan başga özüň meýletin gabat geldiňmi, gördüňmi? Wah, men öz zatlarymy görüp bilemok, janym jigim. Wah, diýýän. Ýok, köpüsi pikir edýär-de, hawa, men gije-gündiz internetde oturandyryn öýdýär-de. Ýörite administratory bar, zat bar. A tak ýaňy bamyş diýýär, o neme. Doňan ýüregi gördüňmi doly ýa-da
Ýok diýesim hem gelenok. Hawa men häzir birden-de hawa diýsem bilä käte şeýle bolýandyr bilýäňmi Wiktara şeý sataşaňda bilýäňmi e gapdalyňdaky tana ýa senem tanaň e bamyň zat senem duň häzir kim käraý bi onuň o gapdalyňdaky tanadyňmy şuny ýara bo tanadyňmy şuny ýara onuň dursuň hä. Dum dum. Hawa diýseň häzir. Ha kim diýseň. Ondan bara käda. Hawa hawa hawa. Hawa kim diýär? Özüň aýdaýsana bolýar bilýäňmi? Oň umuman neme biz gepleşikden daşlaşdyk öýdýän-a? Ýok, daşlaşamok.
Soň şoňa girip barýan. Indi agam seret, üç oýnuň şertleri. Biz siz bilen üç sany oýun oýnaýas. Iki bolup ýaryşýas-da. Haýsam bolsa birimiz utmaly. Sen utýaň jigim.
Sen utsana.
Aý, näbileýin. Ýo, ýo, ýo, sen. Ýo, biz şertlerimize üýtgetdik. Adamçylygyň öňkümi?
Hawa öňki hädiýäler. Utýaňyz onda arkaýyn bol sen maňa. Dostlar üç oýuna başlamankak Belent maksatly doganlar hususy kärhananyň işgärleri bilen bir oýun oýnaýas. A bir oýunam üç oýunyň başyndaky kapýa. Görensiňa kapýany. Kapýany bilýäňmi? Hawa gepleşigiňe sypdyrman görýärmi kapýada mesele däldir. Nätdiňä?
Zapça salsaň maşuma. Minersiň sen maksima.
Kanagatlansaňyz ýazyň şu bolýa diýseňiz ýok bolanok diýseňizem ýazyň men ýöne kanagatlanamok şu gün. Lubiksiň, Feliksiň biz hak dilleri.
Şoň üçinem berk guşadyk billeri. Ynam badyr tüwine. Agram bermez juýyňa. Aý sag. Da, ýok men bolja biljek. Hiç alys itekleseň hodalýan ýer hoja. Hakykatdan hem ökde ekeni. Şoň üçin hem berk guşadyk billeri. Ana şeýdip begendirýäs illeri. Kakam ýaly ömür boýy şowur zapças dakyp oňanlar. Hil bilen hyzmat edýär belent maksatly doganlar. Onda Myratjan taýyn bolsak birinji oýnumyz. Kapda.
Sen indi birlenç sen aýdýaň a? Birinji men aýtsamam bolýardy ýöne myhman ataňdan uly diýip aňyrdan gygyrdylar şonuň üçin hem myhman ataňdan uly diýýä. Nätse.
Hawa. Beýle gadyrlydygymy bilmändirin. Siz gowja sokduňyz şu bada.

Bäh! Menä muň kuly. Bolýa.
Indi seret. Siz şu wagt ýöne indi şu wagt utulmadymy? Erkek ýaly aýdyň. Bolýa, bol. Aýdyň-ow agam. Bol onda.
Men Maýsamyň aşygy.
Maýsa diýip çapdyrdym men gaşymy. Wah sen şony görmediň-dä şondaky deşigi. Aý, nämäň deşigini? Şonda gowy çapdylar-da, Kasym. Aý, bolýa.
Bu gün meň göz ýaşlarymyň sebäpkäri sogan.
Bu gün meň göz ýaşlarymyň sebäpkäri sogan. Senem muňa düşünäý, dogan. Sowgat berdim Gaýnyma. Olam soň hantama bolýa diýen. Bor, bor, bir gün senem alaryn waýnyma. Näme?
Bor, bir gün senem alaryn waýnyma. Erkek sözüň dur bolsun. Sözüň dur bolsun. Sözüň dur bolsun. Belläp goýuň şu ýerini. Sen maňa näçe wagt garaşdyň?
Soň ýene urşak bolsaň näme üçin ýaraşdyň?
Men men saňa o prosta şu gepleşime gelmek üçin näçe wagt garaşdym diýip. Bula ýazýa gidip käti. Bolanlar.
Myratjan. Beräýinmi bergiňi?
Ýok senem görsene görgini. Nimeni aýdýan men? Gowy.
Suwuň içinde baklaşka.
Suwuň içinde baklaşka. Uýumaýda o. Bölde bilsin bölýä. Ýa bol bol. Maklaşka. Baklaşka.
Baklaşka.
Baklaşka.
Näme boldy indi şu wagt? Utuldyň boldymy? Neme boldy?
Sag bol, bam. Men sen menden çekýäniňi men şu wagt duýdum. Sag bol. Sag bol. Gaýtararyn dost. Neme? Neme doň ýüregiň ikinjisinde. Badyryn dost. Bular meni gaty köp zada boýun etmäýär. Muny baýna, ony neme. Daway. Ýok, men-ä seni unutdym.

Siziň menden eden tamaňyz çykmady. Ýa, Myratjan, tuweleme ökde ekeniň. Bilemok diýip, arada şo parikmahyrda aýdypdyň. Ýa, ýa, ýa, men wapşe Ine, ine şu zada ýagşy ökde. Şu nahadu gün söz tapmaga ýagşy gaty ökde. Biri getirip, şo sözi agzyna berip gidýän ýaly-la. Näme ýüzüme
Hem utuldym, hem uruldym. Neýle bolaý bu gepleşik? Şu gezä utuldyk, realnam utuldym-a ýa. Mebel saýlan. Almasaňam, içini aýlan. Aýlanmana wagtyň bolmasa, onda sizi pena aýlar. Saýlana gelip, bir zada göz ýetirdim.

Ikinji oýnumyza dowam edýäs. Ikinji oýnumyzada taýyn bolsaňyz başladyk. Ikinji oýnumyzyň ady Sesinden tana. Üç oýun. Gitdik. Äý jigim utup biljegin şo birinjitdi ýöne o ondanam diýdini gidýä. Indi baram ýaňy myhman atan durly etdikde başladyňa sen başyny. Hawa. Indi men başlaýyn. Bolan. Gitdik. Halypa salowmaleýkim.

Aý, bileme bäri diýseň diýme. Seret neme üç sany paskaska berilýändir juda bilmesen. Indi şony iýem şony biýem başladym da. Men berilýändirini sorasaň üç sany paskaska. Şeýlemi? Hawa. Onda bara seret a a aýdymçymy ýa-da aktrisa?

Essalowmaleýkim Hajy agam. Gowmy ýagdaýlar, janyň sagmy? Ýagşy ýagşy, Dostjan, Myratjan dur dur indi artykmaçyk gürleme dur indi garaş, şu wagt neme bir ge gepleşikde otyryn karoçi, seň sesiňden tanamaly bir gapdalym däki bara, alyp baryjy bara, Hawa. hawa şo seň sesiňden tanamaly, häzir men Gepleşigiň adyny aýt, gepleşigiň adyny aýt. Üç oýun diýämi, nämemi, üç goýun diýämi? Iki goýun. Wi, iki goýun, üç oýun.
Merdan Ataýewmi? Hawa.
Hä, hawa, hawa, bilýän, bilýän gepleşigi. Boldy. Indi sen, sen kän indi bildirtmejek bol-la, özüň tanatmajak bol-la. Hiç hili ýagdaýda. Hawa.

Ýok ýok. Eýýäm seret. Üç paskaskaň bolandyr, üç paskaskasy bolandyr. Ikä.
Bol bol indi iki boldy. Bol ýene bir paskaskasy aýt bol. Aýt agam näme bir kas bir gowy paskaska ber agam maňa biler ýaly paskaska ber agamjan. Näme jorap geýýäniňi aýt akmy garamy. Hah. Ladies gentlemen, damy gospoda.

Azat Didarov, Eý, näme üçin beýdýäň-eý, agam, maňa aýdaýmala, men biljeg-ä, başyny aýtsaň, adyň, baş harpyny aýtsaň boldy-da. Nä saňa Lady the Gentleman diýip dur-ow, ýa saňa şondan-a paskaska ýok-ow. Boldy, Azatjan, sag bol, habarlaşýas, brat. Bolýa, dost. Daway, daway.
Goňşyňa zadyňa jaň edeňok-dam? Ýok, goňşy tanamok. Bolýa, onda tanarsyň. Aý, ýaranlar musulmanlar. Aý, aý, aý, aý, aý, aý.
Şu wagt men aýdymam aýdyp bilen diýdirjek welä. Adamy bolmasa-da utulýar dämi? Gowy jaň etmäne, adam bolmasa utulýar bolýar-da näme? Jaň etme adam ba.
Agam salowmaleýkum. Aleýkum salam.
Gowmam. Agamjan şu wagt men.
Merdan gowmy? Aw hudaýa şükür.
Agamjan şu wagt men üç oýunda otyryn. Üçaýyn gepleşikde. Hawa, ýanynda-da Myrat molla otyr. Aha.
Onnoň, bulam häzir siziň bilen gürleşse, siziň sesiňizden tanamaly agam. Ha. Indi bir gürleşiň agam, ýöne adyňyzy aýtma görüň. Bolýa.
Gürleşiberiň agam.
Alamja, gürleş. Indi tana. Essalamualeýkum.
Alo.
Waaleýkum essalam. Gowmy ýagdaýlaryňyz? Gowmy ýagdaýlaň?
Hawa, alhamdulillah. Sagmy?
Hawa, hawa.

Hawa, sag bol, Alla razy bolsun. Indi bara indi men tanamaly da indi seni. Hawa, sen diňe baragap men Myradyň ýanyna soň hudaý parykmasyna. Ala bir git bira gitdi. Näme? Bira gitdi. Paskaska. He? Myrad aýtdy paskaska. Paskaska bira gitdi. Dur garaş adyr ýeke jymy.
Dur onda bolýa bir bir paskaskany aýtdyň da sen şu wagt. Dur adyr. Bira gitdi.
Amona däl a?

Essalam aleýkum. Brak, gowmy, janyň sagmy? Armada. Ha, hawa, hawa. Bratik, seret, şu wagt men gepleşikde otyryn, bir tanalýan adamlara jaň etmeli ýa. Ondan bara indi seň sesiňden tanajak bolýa bu gapdalymdaky oturan alyp baryjy. Menem indi häzir indi şun neme etmeli däl karoç saňa üç sany ol patskaska aýtmaly la sen. Onda sen başardyňdan hiç hili adyňy aýtmaly däl bildirtmeli däl la. Daway wyrçaý wyrçaý daway.

Waleýkim salam. Gowy mamjan. Saga şükür ýagşy. Tüweleme.
Gowmy özüňizem otyrsyňyz haman. Hawa. Jemlenişdiňiz a. Ed jemlenişýäs özä. Gowy gowy dost şu wagt barşyň gowy. Indi paskaska da azalýa. Bor. Paskaska da azalýa ol hem bar a wagtam azalýa. Agam seret neme daýapaý. Menä tanadyň agam a.
Ýok.

Bol bir paskaska Dur bor. bir minut. E şu taýdan gurla. Ondan agam aýdyber. Näme aýtmaly bir urup dur-da, näşeýle neneňsi? Bah!
Nememi? Näme döretýäň sen? Indi töret paskaskaňmy şo?
Ha?
Paskaska dämi şo? Bolýa awa, näme şu döwürek Şu töwerekde nämä düşdüň agam, näme söňk galdy? Goý, goý, goý, näme ogul, onuň adyny aýdyp goýbersin. Töwerekde nämä düşdüň diýýä. Aý, suwa düşdüm diýemedem.
Ýok, o zady sorasam elbetde. Men Amanet meselem jaň eden bagşyňa şu töwerekde näme aýdym çykardym diýsem nähili bor? O-da maňa bolmaz. Özüm şu wagt şu Türkmenistanda, ine seret, gowy paskaska, şu wagt Türkmenistanda iň öňdebaryjylaryň hatarynda barýan umumy bir ulgamyň içinde işleýär. Özem ýakynda-da gaty uly masştabny zada düşdi. Mundan başga men näme

Ýanymda-da Myrat molla bar. Indi şu sen sesiňden tanaman lagym. Seňem gripli wagtyňa sataşmadyk, oba bu sesiňem bar-a tüweleme. Al men onda. Näme? Kän Myradowyň bilen didarlaşan bilen.
Myrat jan salowmaleýkim doganym. Essalamu aleýkum.

He alyp barjam bolup bilýara dura garaş hazir ýekeje mün. Ýekeje mün. Alyp barjam bolup bilýä hä. Ýöne toýdan toýa eýýäm sesi gyryk gyrjak awa eýýäm aýdymçy bolmalyda palibomu awa. Gowumyratjan özüň ýagşymy agam. Aha gowy.
Täze işleň görýänmiz agam. Sag bol. Taňyrýalkasyn. Aha. Allah razy bolsun. Eý agamjan şu seň sesiň gyryklygam alyp çykýar o köp ýerde bara. Ýagşa diýseň ýagşy tanan şuwa.
Eý! Näme näme? Näme?
Eý Allajan bir açko juwabr oýnuna. Biraz rekejem.
Mhm. May. A, Yo yo diňläp otyrsa biz şu wagt neme neme çözülüş otyryn birje garaş brat. Google giri agam näme diýýär?
A. Şu wagt chat GPT-den sorap otyryn garaş. Neme? Zatdaý alyp baryjy bar-a o. Goşgy okaýan bar-a. Gökdepe neme? Neme alyp baryjy zat. Ady ýadyma düşmän nude ýok. Neme, e gel-aý dünýe zat diýip neme halypaň goşgusyny aýdýan. Alo. Alo. Ama. Haw. Boldumy? Bildim. Gowy dälmi, Amanjan, janyň sagmy? Gowy dogan, näme edýäň, başga, gaýry sorama, nädip, kimden bildiň-aý dost? Aý. Ýo, özi bilipdirmiňlaý, bilipdir.
Ýo, men bildim, ýo, men bilip otyryn-a, ýöne sebäbi bar-a, redki-da sen ýaly saglyk-amanlyk soraşýan bar-a, bilýäň, öýdäki tohum-tijimem sorap çykýaň-da, gowy-da, bilýäň, şolar ýaly bot. Hawa, redki adamlar şeýdýär-da, onnoň bar-a, hawa, malades. Aman jan, özüň gowumy, janyň sagmy?
Sag bol.
Bolýa muňa indi ýeňiljek. Bolýa bir açkosyny alsyn muňa ýeňiljek bir zat bermesek ýogsa aglap başlaýara bular. Dos seret men şu wagt daki ýaňky neme zat gepleşikde otyrna. Ondan häzir sen seni tanajak bolýa karoç sesiňden da. Senem indi tanatmaly däl hawa. Hawa paskaska sorar, paskaskasyny aýt-da dymda otur bolýam gaýrat et-de. Sesiňi üýtgediber sen özüň gör. Alo.
Alo.
Agam salowmaleýkim. Waleýkim essalam. Agamjan sesiňi üýtgedýän dälsiň-a. Ýok ýok öz sesimi nä töwerekden soraý tanaýan bolsalar iň soňunda ow öz sesdi diýip aýdarlar. Agam salowmaleýkim.

Bu maksat tanatmazlyk muňa.
Maksat nememi? Agam bagşymy? Sere bir paskaskaň gidendir. Bolýa bagşymy? Eý diýseňem bolýa howwa.
Aha. At gazananmy ýa? Ikinji paskaskaň gitdi. Howwa ikinji gitdi.
At gazananmy? Ýok. Täk bah, eý bah. Şu golaýda näme Oý, näme, näme aýdym çykardyň diýjek bolýaňmy ýa näme, näme iş etdiň? Agam biz bir ýerde gabatlaşdykmy? Nirde gabatlaşdyk?
Boldy indi üç üç paskaşka bolandyr. Eý nememi agam.
Eý o däl aýan o. Hop. Nämä meňzetýän nä o sesini?

Eý öňüm gürleşdi mä meň ooo öňüm gürleşdi mä. Nädipsiň men şuny aňmadym maý men edip bir şeýle aýdym aýdýan sesimde de gürläp gördüm. Eee. Ense ýatan turan seslerinde de hemmesinde barlap gördä şu wasaňa näme üçin bilmediňä. Şu gara ýöne bara şu ýa şu bileje işleşip ýören adamlaňňyz kellämden aýlanýada bara. Bah, Serdar döýt bolma. Bäh, Öýtmez mi, mün bolýa. Be zabit brat. Bor dos sag bol. Ine dostlar gynanyp aýtgynok şu zatlary. Gaty erbet gynanýanok ýöne hakykatdanam gynanýan ol indi gülkimem çykýa. Bolýa adamlar bu wagt Braçkaň hiç hili ýagdaýy ýok özüm aýtyp bereýin eýam üç oýnuň ikinjisi tamamlandy Dört oçko bilen men öňde barýan. Häzirem üçünji jemleýji oýnumyza geçýäs. Birazajyk aglak girsin oglan. Bar. Üç oýun.
Taýsyz tagamlar Aşgabat Pride-da!
Biz üç oýun gepleşigimizi dowam edýäs. Ýörite biziň gatnaşyjymyz Merdan şu wagt ýörite ýüzünem ýuwup geldi. Awa, şeýleräk dogry öýdýän. Haýran galmaly zat bar-a, üçünji şerti bu özem bilenok. Munda tutulýar. Sen şuny maňlaýyňa sal ýöne. Dostlar, şu üç oýun proýektiniň üçünji şertinde hakykatdan hem şu gruppamyzyň öz taýýarlan sazlary bar. Şol sazlary, alty sany saz, alty sany. Kaçgorýa şolardan kim köp bilse, kim köp açko köp alsa, şolar utýar. Agam şonuň üçin begenme. Alty sanak bardy. Altysynam bilsem men utýan. Altysynam bilsem. O sansa mara.
Ýa bäşini bilseň hem utýaň. Ýa deňe-deň bolýar bäşini bilseň. Hawa. Hawa. Gitdikmi?
Üç oýun. Dawaý,

Uçkut orta gaýdamy. Eeeý gutlaýaryn. Diýdiňä degedek bolar.
Şu wagt bäş bir dämi? Ha?
Bäş bir. Bäş bir.
Gitdik. Aha.

Oý, o taýda saz ýok-ow! Bilmese aýrylýarmy?
Ýok-ow, näme üçin? Bor, täzeden goýber. Sen bilseň basaý.
Meme.

Şu gezek utýan dara da şu gezek. Kinodamy?
Şu gezek utýan. Göwün, göwünlik diýdi. Ýa sen utdyň aýam utdyň.
Uýy. Näme?
Näme? Indiski aýdym.
Haýsy aýdym? Indiski kino. Haýsy kino?
Durun.
O dälmi? O däl ýara. A men näme edeýin onda? Men basmadym-a. Aha.
Päti element. Aý men-ä bilemog-aý çynym-aý.
Indi ýüzi göni. Ýassyk tutup aglaňda-da peýdasy ýok jigim. Näme edeýin men? Näme edeýin? Ýok. Oýun edýän. Sekiz iki hasabynda Merdan jan ýeňňeni bir gutlaýan. Oý. Jigim. Näme gülýäň? Näme üçin kim tapdy şu üçünji şerti diýýän. Proýekt göwnüňe ýaradymy? Ýok gowy gowy gyzykly geçdi awlala. Men saglaşyş diýýär. Realno gowy goşdy. Agam gutlaýan ýeňişiň bilen. Olalla sag boluň Allah razy bolsun. Hawa, belki gepleşigiňiz siziň abraýyňyza abraý goşsun dos. Hawa, diňe şular ýaly gülüşip şeýdip oturyşmak miýesser etsin Allajan. Şu pursatdan peýdalanyp, şunuň ýaly ajaýyp gepleşikleri, şunuň ýaly bir gowy-gowy zatlary döretmäge mümkinçilik döredip berýän Gahryman Arkadagymyza, Arkadagly Gahryman Serdarymyza, Köp köp minnetdarymyzdyr Ryýaz goýraryň janlary sag başlary dik bolsun her bir tutýan tutumly işleri rowaç alsyn. Hakykatdanam biz diňe döredijilik diňe döredijiligimiz bilen öz meşgullanýas galan mümkinçilikler edilen nag şu ýurtda arkadagymyzyň arkadagly serdarymyzyň alyp barýan işleri hakykatdanam uly Allajan soňsuz şükürlerimiz bolsun.
Seniň gepleşige geleniňi Hasam minnetdarlyk bildirmek üçin Aşgabat Pride-am özüniň sowgadyny ugratdy. Ine, Aşgabat Pride-iň adyndan şu
şu
Pride Mix atly hiç ýerde gabat gelmeýän tagamy saňa ugratdylar agam. Allajan, iýiň, içiň maşgalaňyz bilen. Noş bolsun, janyň sag bolsun. Sag bol jigim. Sag bol. Sag bol, Taňryýalkasyn. Dostlar, bize we Myrat Mollaýewiň sahypalaryna agza boluň, çünki siziň şunuň ýaly gollaglaryňyzyň esasynda şunuň ýaly ajaýyp gowy-gowy işler döreýär. Nesip bolsa, gelejekde siz üçin ýene-de gowy-gowy täzelikler ederis. Onda näme, bizden daşlaşmaň. Indiki sanlarymyzda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!